Immaġinaw grupp ta' xjenzati li jridu jżuru kull gżira fuq din il-mappa. L-ewwel jaslu b'ħelikopter u mbagħad jużaw vapuri biex imorru minn gżira għal oħra. Imma hawn ġejja l-biċċa interessanti. Il-vapuri jistgħu jivvjaġġaw biss f'ċerti direzzjonijiet u wara kull vjaġġ ta' riċerka, ix-xjenzati jridu jirritornaw lejn il-gżira minn fejn bdew, fejn qiegħed jistennihom il-ħelikopter. X'taħsbu li hu l-inqas numru ta' vjaġġi ta' riċerka meħtieġa biex iżuru kull gżira? Hello, jiena Mariah, u llum ser insolvu din l-isfida tal-bebras li jisimha Island Research Expeditions. Grupp ta' xjenzati jridu jistudjaw katina ta' gżejjer. Għandhom ħelikopter li jistgħu jużaw sabiex għall-bidu jinżlu fuq kwalunkwe gżira li jridu biex jibdew il-vjaġġ tagħhom. Iżda ladarba jinżlu fuq gżira, jistgħu jivvjaġġaw bejn il-gżejjer biss bil-vapur. Hawn ġejja l-parti diffiċli. Il-vapuri ma jaħdmux bħal Gozo Channel u mhux dejjem imorru fiż-żewġ direzzjonijiet. Xi vapuri jivvjaġġaw f'direzzjoni waħda biss, bħal triq li tkun one way. U hemm regola importanti oħra. Wara kull vjaġġ ta' riċerka, it-tim ta' xjenzati jrid jirritorna lejn l-istess gżira fejn niżel bil-ħelikopter. Nafu li t-tim irid iżur kull gżira bilfors. Issa, l-ewwel iridu jinżlu bil-ħelikopter fuq kwalunkwe gżira. Wara jivvjaġġaw għal gżejjer oħra bil-vapur kif iridu, iżda jridu jispiċċaw lura fejn hemm il-ħelikopter sabiex imbagħad ikunu jistgħu jivvjaġġaw lejn gżir oħra li għadhom ma żarux. Il-mistoqsija għalikom hi din, x'inhu l-inqas numru ta' vjaġġi meħtieġa sabiex ix-xjenzati jżuru kull gżira? L-ewwel darba li rajt sfida bħal din, ppruvajt insolviha f'moħħi u bdejt nitħawwad. Però meta mbagħad irraġunajtha pass pass fuq biċċa karta, irnexxieli nifhem iktar. Allura nissuġġerixxi li intom tagħmlu l-istess. Qattgħu ftit ħin sabiex tistudjaw il-mappa u pruvaw sibu soluzzjoni. Is-sejja nsolvuha flimkien. La darba xjenzati jridu jirritornaw lejn il-helikopter, jistgħu biss iżuru gżejjer li minnhom ikunu jistgħu jmorru u jiġu lura bil-vapur. Dak ifisser li rridu nfittxu gruppi ta' gżejjer fejn. Tista' tivvjaġġa minn kwalunkwe gżira għal oħra fil-grupp. u wkoll tkun tista' tmur lura minn fejn tlaqt. Ġewwa dawn il-gruppi, it-tim ta' xjenzati jista' jivvjaġġa bl-użu tal-vapuri billi jsegwi l-vleġeġ, waqt li jżur kemm jista' jkun gżejjer, u fl-aħħar xorta jirritorna lura lejn il-gżira fejn hemm il-ħelikopter. Ejja nippruvaw insibu grupp billi nagħżlu gżira biex nibdew u naraw kemm il-gżira nistgħu nżuru bi vjaġġ wieħed bil-ħelikopter. Waqt li nagħmlu hekk importanti li nżommu nota tal-gżejjer kollha li diġà żorna sabiex ma nerġgħux inżuruhom għalxejn. Ejja nibdew bil-gżira D. Minn hawn nistgħu mmorru għall-gżira F, E jew C. Ejja nagħżlu li mmorru għal F. Mill-gżira F nistgħu mmorru għal E jew G. Ħa nagħżlu G. B'hekk issa sorna de, fe u ġe. Iżda issa għandna problema. Spiċċajna weħilna fuq il-gżira ġe, għax m'hemmx vapuri li jħalluna nerġgħu mmorru lura lejn de jew xi gżira oħra. Dan ifisser li dan mhux grupp tajjeb. Din hija xi ħaġa li tiġri ta' spiss meta nkunu qed insolvu sfidi tal-bebras. Tipprova idea u f'daqqa waħda tirrealizza li weħilt u li tkun trid tikkunsidra alternattivi oħra. Din is-sistema ta' trial and error hija parti kbira minn kif il-programmaturi tal-kompjuter isolvu l-problemi tagħhom fuq ix-xogħol ukoll. Ejja mmorru lura u nagħżlu rotta differenti. Ejja naraw x'jiġri li kieku nagħżlu li mmorru għall-gżira E minn Fe. Indunajtu x'ġara? Reġa' għandna l-istess problema, m'hemmx mod ieħor kif nerġgħu mmorru lejn gżira D minn hawn. Importanti li mmorru lura lejn gżira D, Għax fuqha nżilna bil-ħelikopter. Allura dan ukoll mhux grupp tajjeb. Ejja nerġgħu lura lejn il-gżira D minn fejn bdejna. Għadna ma ppruvajniex immorru lejn il-gżira C. Kif tistgħu taraw, jekk nieħdu din ir-rotta, nistgħu faċilment niġu lura lejn D billi wara mmorru lejn gżira A, u mbagħad gżira B. U hekk sibna l-ewwel grupp! U issa, Probabbli qed tgħidu, imma baqa' gżejjer oħra wkoll. Jekk tiftakru, l-ewwel rajna li nistgħu nivvjaġġaw lura lejn gżira Fe minn E. Mela ejja nħallu l-gżira D u mmorru fuq il-gżira Fe bil-ħelikopter. Issa nistgħu mmorru fuq gżira E bil-vapur. U nerġgħu lura lejn gżira Fe fejn qed jistenniena l-ħelikopter. Allura hekk sibna wkoll it-tieni grupp. U issa baqalna biss inżuru il-gżira ġe. Dik ikollna nżuruha weħidha bil-ħelikopter għax m'hemmx vapuri li joħorġu mill-gżira ġe, jiġifieri m'hemmx mod kif tirritorna fuqha wara li żżur gżira oħra. Dan ifisser li b'kollox sibna tliet gruppi. Xi wħud forsi ħasbu li t-tim seta' jieħu vjaġġ wieħed twil bħal dan.
Ċe. A, B, D, F, E u G. Vera li permezz ta' din ir-rotta x-xjenzati kienu jżuru kull gżira, iżda hemm problema! Fl-aħħar tal-vjaġġ, it-tim ma jistax jerġa' lura lejn il-gżira minn fejn telaq biex jasal lejn il-ħelikopter. Allura, dan il-pjan ma jaħdimx! Peress li l-gżejjer jiffurmaw tliet gruppi separati, it-tim ta' xjenzati jrid jagħmel vjaġġ wieħed għal kull grupp ta' gżejjer. Dan ifisser li l-inqas numru ta' vjaġġi ta' riċerka li jridu jagħmlu x-xjenzati huwa tlieta. Fid-dinja tal-kompjuters, dawn it-tip ta' gruppi ta' vjaġġi ċirkolari nsejħulhom strongly connected components. Aħsbu f'strongly connected component Bħala round trip club, f'dinja ta' toroq jew vjaġġi b'direzzjoni waħda, Strongly Connected Component huwa grupp ta' postijiet fejn tista' tibda minn kwalunkwe post, iżżor kwalunkwe post ieħor f'dak il-grupp u fejn dejjem jirnexxilek issib triqtek lura lejn minn fejn bdejt. F'ħafna networks, bħal mappa tal-gżejjer, Xi toroq huma one way jekk issegwi t-triq minn grupp A lejn grupp B, iżda m'hemmx triq li terġa' lura minn B lejn A, tkun ħallejt dak il-klabb. Ġewwa l-klabb tistgħu dduru kemm tridu u qatt ma teħlu, għax kull rotta fl-aħħar kapaċi twasslek lejn il-punt tat-tluq. Ladarba tieħdu vapur jew triq one way 'il barra, ma tistgħux terġgħu tidħlu lura f'dak il-klabb. Imma dawn għaliex huma importanti? Fid-dinja tal-kompjuters, nużaw din it-tip ta' loġika sabiex nifhmu kif l-affarijiet huma konnessi ma' xulxin. Per eżempju, fuq il-midja soċjali, strongly connected component huwa grupp ta' nies fejn kulħadd isegwi lil xulxin. Jekk xi ħadd ixerred xi qlajja, din tista' tinxtered ma' dak il-grupp sħiħ. Fuq l-internet, strongly connected components jgħinu lis-search engines isibu clusters ta' websites li kollha jagħmlu referenzi għal xulxin permezz ta' links. Jintużaw ukoll fl-immaniġġjar tat-traffiku. Min jippjana l-bliet u t-toroq juża strongly connected components sabiex jiżgura li s-sewwieqa ma jispiċċawx jeħlu ġo xi inħawi mingħajr ebda mod biex joħorġu minnhom. U allura kif nagħrfuhom dawn l-strongly connected components? Biex insibu strongly connected component, irridu l-ewwel nagħżlu punt tat-tluq, insegwu kull rotta possibbli, u jekk insibu grupp ta' punti fejn nistgħu nivvjaġġaw 'il quddiem u mbagħad lura lejn il-punt tat-tluq, inkunu sibna strongly connected component fil-mappa tal-gżejjer u għalhekk li kellna bżonn tliet vjaġġi. L-ewwel vjaġġ kien il-ħolqa kbira ta' A, B, C u D. It-tieni vjaġġ kien ir-rotta bejn E u F u t-tielet vjaġġ kien id-dead end tal-gżira G. Grazzi talli rajtu u solvejtu din l-isfida tal-bebras mal-istudenti tagħkom. Jekk ipprovajtuha fil-klassi tagħkom, nixtiequ nisimgħu l-opinjoni tagħkom dwarha. Nistednukom taqsmu l-esperjenza, l-ideat u s-suġġerimenti tagħkom fil-kummenti hawn isfel, sabiex għalliema oħra jkunu jistgħu jitgħallmu minnhom ukoll. U jekk l-istudenti tagħkom ħadu gost isolvu din l-isfida, ħeġġuhom jaqsmu l-ħsibijiet u s-soluzzjonijiet tagħhom fiċ-ċett tal-klassi fuq Microsoft Teams. Interessanti ħafna li taraw kif studenti differenti rraġunaw biex solvew l-istess problema. Grazzi ħafna tal-li qed tgħinuna nxerdu l-arfin dwar il-ħsieb kompetizzjonali fil-klassi u nittamaw li narawkom fl-isfida li jmiss.